swa ku van'wanuna va tikisiwini van'wana va eka ka munhu la joni xikombiso i ta ku bya ku i lava mali ya ku tala ku bya ku ni lava ku hlamba e ni lava ku badela rent ni lava swimbalo i lava swa ku tala se leni i one kick leyi ma vona loko se va ya ku xaveni va humaka swo tala hi ku loko u ri ku a fika a xava kan'we a nga tlheli heta na n'hweti a tlhela a tlhelela Eh sweswi ni twa ku na ku mali yi saver Joni hi mhaka ku eh loko ku ri ku i kuma munhu hi mpela ku va ri vo hlayisa na Joni se i lava swa ku tala se a ku heteleleni van'we va khomisiwa va tlhela va khomisiwa va va levetiwa ku va rhepini hi ku loko u nga humesi mali leyi mi nga twana yona swa boha va ku va va ze va ku khomisa so ku avoid-a swona va tiyela kwaleni va dya va sula milomo Mm. ya heyi hi ko- hi ro rihanyo ra kona la joni butrasa nuna ke joni ya tiko
mara yo yi nga rhwala n'wina mara why se ku fa ku tika joni mina ya problem vutomi bya kona hi lebyi bya ku a ka ha tshembaniwi Mm. a ka a va vanhu a va ha ri na ntiyiso ka un'wana munhu un'wana swi nga endleka ku byela ku hayi na swi tisa leswi swi vulaka loko a fika jika ku ni nyiki mali yo nge ivi kuma ku a wu na yona se a ku chuhisela hi yo jele mm. se van'wana va hlangana swiyimo swa ku hambanahambana ku fika kwalano hi yo mhaka se mi kuma ku nhlayo yo ku xava yi tele ngopfu mm. va yi vona a yi tele ngopfu vula ntiyiso
no ni mi khenseli khensa ngopfu khensa swinene papa um swi na ku mhaka leyiwani hi yona um n'wana mbingiseriso loko yi tlhokovetseleni a hi tweni ku ri yini u ri eish mativa a butirisi mati mativa a ni tivi ku ri swi vangiwa hi yini mara ni twe ni nyuma ni nyuma ku vona nuna wa munhu loyi ni n'wi tivaka a hume a hume ka xifaniso lexiya um mara swi vuye swi duma swinene ka facebook va tlhela va n'wi tsondzela hi khala ya orange hi ku i munhu loyi hi n'wi tivaka inkomu

Loko ni ku hi ku swiyimo swo hambanahambana swi ya hi ku munhu u hlangane na yini evuton'wini. Swa humelela munhu a ri n'wanuna a tetaniya a tikuma a divorce-ini ivi loko a divorce hi ku wa swi tiva ku swa vukati swi dya ta a ni vhele vukati a byo nandziha n'wana mhani phela hi nge tshami ku ri vudalidali masiku hinkwawo tiphati ta kona. se loko ku lava ku tsokolana ni vulaki a wu kati ku humelela swo talo swo swa hlupha ene se swi gila vanhu swi va dedela ka divorce ivi loko va divosini munhu a byela ku a na ha teki nsati ku hi xitalo va ri hina vavasati ha hlupha a ni te n'wina ni tiva ri hina vavasati ha hlupha so a ti byela ku swi la ku ni ta ndla yini ni ta hanya kwale so ku ze va hanya kwale a ku na commitment a va tikhomitanga ka nchumu a va koloti munhu nchumu a ku na girlfriend la wena ko va timhaka ta ku va suka va titsakisela miri va tifambela so va twa swi ri kahle hi ndlela liya ivi van'wana va swi ndla va kha va ri na mindyangu A ku ndzeni ka vona va ri na mindyangu i ku a kaya a va tsakangi cause swa humelela munhu a ri na ndyangu mara a nga tsakanga loko ku pfuna ku nghena kombe ku vulavula ririmi ra lavakulu ni tshemba ku ri vatswatsi lava nga yingisela va ta ni twisisa mm. e i kuma ku loko ku ngheniwa kereke a ku ngheniwi kahle laha ku ngheneni ka kereke i kuma ku a ku phokoteriwi swona Maphokotelelo ma vanhu ma hambana. Xana matshwakutelelo ma vuswa ma hambana? A ni na wu mugayo a wu fani. Loko hi tshwakutela vuswa ku na bya fine, fine, fine, super fine, ku na lebyiya bya number two va ri bya majorho. So swi leswi a swi ndliwi ku fana. So swi nga ndleka loko se a kaya loko ni ku mo e! va nga la ku ndla tona letiya papa va lavaku tona se and leni phela la va va flexible ku vula ka risimu rin'wana va ku swisuti swi va flexible va ku ni ta ku dlaya n'wana bote so na vona va ndla teta to loko swi ku eh, swi ku eh, loko swi ku eh, swi ku eh. ni tshemba ma ni twisisa ku fele vatswatsi vana va tlele mm. so loko swi ri hi ndlela leyo U twa munhu a ri ku tiphineni hi mhaka ku a hi leswi kereke a yi nghenisaka swona ekaya. Maphokothelelo ma le ku hambaneni. Hi ku phela swilo leswiya hi vuswona ka nyiketaniwa. Swa humelela kaya ku loko ku a hi phokoteleni ku nga phokoteriwi, va nga ku hlavelerisi ku phokotela. I nga yimbelela kereke yi ri wexe. Na yena phela wo za a ni ri wexe, ku ta vula mani ku, loko ho ku aleluya, ku ta vula mani ku, hozana? Ku fanele ku va na loyi a hetisaka, a swi vona?
Mi ri, Loko ku humelela yini? Buti Rhasele ka. Loko mi, loko un'wana a ku haleluya, un'wana phela a tlhela a ku, hozana? Wa swi vona? Ku yi helela hozana liya. ma swi vona va nge vuli ku hallelu yi nga hetisiwi ma swi vona yi fanele yi hetisiwa ku fanele ku va na muhlaveleri so swa karhata ku mako kaya a ku na muhlaveleri cause swa hlupha swilo leswi i twa kumbexani ku vuyiwa munhu a tshama ehenhla ka laptop ka mhana masano ni karhele a tiya ni twa toro ni la ku nwa mati ni karhi e na deadline deadline ha yi twa mara I fane a endla na timfanelo ta le kaya phela mi swi vona hmm. so i xin'wana xi kuma xi endlaku ku vavanuna se va nga um va ri yini i distancing ya le ya kwale a tikhoneni kwala mapitori kwala na kwalomu majoni kwala khona to khona sweswi loko ku famba wona sweswi ku nga pfariwa hi minkarhi ya yo a ku busy i ta kuma tikhoneni va yimile maphorisa ma ti vonisa edorobeni Ii, ma swi vona, ku va ku ri rhythm ya yini na? Hi mhaka ku loko kereke yi ngheniwa a ku phokoteriwi swona leswi faneleke. So mina a ni ta ku kumbexani ni vulavula na va mhani sweswi na na va papa lady sweswi ni kombe ku vulavula na va mhani. Va mhani a hi phokoteleni kereke the way yi fanele ku nghenisa xiswona kumbe a hi hlaveleleni leswi va papa va lava swa ku kereke yi nghenisa xiswona mara mara ku ri va papa lava hi nga va rhumi mara mara hi pfuneni hi fa swi fa swi endlisiwa ku yini ku hi kota ku hlavelela kahle hinkwenu ka hina mi mi hlamuserile mi hlamuserile ku vana va tlele ni hakunene va tlele E okay hi sure va nga va lutla ma tani maphorisa va topic leyi va swi vona va mm okay fine ah a ni swi leswi ka botirase leyi eh ku na ku nyiketana risimati va swi eh ah, risimati a hi nga swi tolovelanga ka botirase mm okay boti risimati boti risimati swi leswi swa nyiketana swi leswi loko ni ku pha pha a ni ni nge ri voko rin'we ri nge tiphokoteli ri ri roxe a swona se ri fana ma phokotelana ma fana mavoko lama ma hlangana ma ndzi twisisa Mm. ivi xin'wana na xona loko se kha ku hete ku phokoteriwa a swi kahle ku loko kumbexani wansati a tindzinga ku u le bokisini. No. I fanele a endla swin'wana na swin'wana like loko ku va ku yiwa hala ku yiwa hala. Hi nga lava ku languta KwaZulu-Natal, Mpumalanga, ti-province leti nayini leti. I languta ti-province leti hinkwato leti, i endla leswi faneleke a a bedroom ene a ni a ni le kerekeni le hi vazalwana mara a hi fiki hi endla swa vuzalwana, muzalwana a nga laveki a bedroom. Uzalwane swa swo ntilunghini mina ni nga ta mfundhisa ku na mfundhisi bedroom hinkwenu swilo swa swi tiva ntumbuluko ene ntumbuluko hi fana hundla kwala misaveni ene hi fana hi tiphina hi famba ku ni hlamule xivutiso xa n'wina kahle a ni hi vatswati hi xiba xitswati ntiyiso e ni mi khensile ke e se xin'wana okay sorry botirase before mi ni fambisa botirase bati before mi ni fambisa ene va papa ku twa na when mi avota ku va mi nga yi le cause a swo va safe ku ya le va yaku kona hi kombela mi nga chavi va mhani a ni va mhani lava mi va teke hi ku va rhandza loko mi va teke hi ku va rhandza mhani lava va vulavula kahle a ku rhandzaneni a hi veni vanghana ni twisa ku ri sweswi mina as mhani wa muti ni fane ni va munghana wa papa va vana va mina hi vulavula Ene na loko se hi hete ku nghena kereke leyi, loko swi heta hi nga vu, un'wana a nga languti le, un'wana a languta le, ha vulavula ku, how was it? A swi ri njhani? Mi vulavula mi hlamuselana ku, okay fine, mina ni swi twa so or ni swi twe so. Swi kahle hi mhaka yini, swi aka ku, swi endla ku mi va na vunghana lebyinene coz I don't think loko ku ri mi na vuxaka lebyinene n'wina vambirhi, mi nga swi nga endla ku munhu a rhumeka a ya handle. Ene swilo leswi n'wi no a swi na nkarhi, ku hava nkarhi ku ve ri swa namadyambu. Hayi, nkarhi wun'wana swikolo swi pfarile, vana va vhakile, a anywhere, a bathroom, anywhere, a kitchen, anywhere, it depends ku swi swi ta hi nkarhi muni.
Umm. No, ni mi khensile.
Hi swona. Khensa swinene. I vun'wana ku ra ha perile muhaxi, vavanuna ku va va xava mirhi va na ti-reasons ene ti-reasons ta vona i hundred percent. Number one, a hi va rhandzi kumbe ha va tsona ku kha miroho. Number two. A va tweleli kahle ka timhaka ta le ndlwini na nsati. Ivi a swi angwini va ku va na high sense of arusement. Number three, va avoid-a ku cheat-a. Number four, va chava ku diza. I Koketso wa le ka Bungeni a nga rhumela marungula lawa a ku, Swilo leswi endlaka vavanuna va va ya va ya xava mirhi i swilo swa mune hi xitalo. A ku, Number one, a hi va rhandzi kumbe. Hava tsona ku kha muroho. Number two, a va tweleli kahle ka timhaka ta le ndlwini na nsati ivi a swi angwini va ku va na high sense of arousement. Number three, va avoid-a ku cheat-a. Number four, va chava ku diza. Koketsu wa le ka bungeni, hi khensile sos ke Koketsu. Na mi amukela mi le moyeni, riperile. Patrice Mahati. Umm. Hey, mi ri ni botiri smart-i? Hi pfuka swinene, eh, n'wina ke? Ha, hi hlayisekini mani. Ta khensa.
La khoneni ya mukateko la ka Dzingi-Dzingi la. Mm. Vayingiseli va ni tsakisini, mhata va kahle va yi tlhantlha-tlhantlha ku ri ingaku eh, va vone nqhondo ya mina ku ri Musa u, eh, Musa i la ku nghena u la ku, u la ku vula leswiwani. Mm. Va ni rhangela va ku, Gee, gee, gee. He boti ri smart. Hey sweswi vayingiseli va nga vula va ku layani kahlekahle vuzalwani a byi a byi sali kwale kerekeni. Ya leswiya i ntiyiso boti ri smart vo tala ya ya nyumana ende swin'wana ya chava ku vulavula hi swona. ende swa pfuna
avuxem fambile van'wani mingisera ku muhaxi xivangelo xa ku va va matlhari va famba va ya fola layeni onge i tihomu ti ri edibini i mhaka ya leswaku hina va swirhundzu hina endlelo rin'wani ra leswaku loko hi kwata hi kwata na xikhiya xa le xirhapeni na ku va hi tirhisa ngopfu nkanu na laha swi nga fanelangiki. Muhaxi, Wasati wa swi kota ku tikhoma kambe wanuna a swi olovi. Eka vasesi, a hi tshikeni ku loko hi kwata hi kwata na makhiya ya xirhapa. Siku rin'wana i ra ku i ra ku phapha i kuma Gezani a dye hansi. na mamkhela ri perile Aye ninjani? hi tsakile papa n'wina ke Ah, hlayisekile. mm. Eh, hayi muhaxi ta vuya lomu tindlwini. aha Mm.
Hi pfuneni, ku, ku, ku, ku tivuya yini na? Ha, na mina ni un'wana wo ni ya kwale tindhawini ya xava. Ha, n'wina swi la ku mi ta vulavula hi timhaka ta ntokoto. Lexi endlaka mi ze mi ya xava ku va ku ri yini ngopfu-ngopfu? Ha, e, a ni ku like, ma ni lava laha ndlwini, loko no ku, Hi, ni kombela khamero, va ta ku, Ha, Ni ku nyika one rand phela mina like eish ni nge swi koti ku nyika ku ndlula ka one rand. Why va vula sweswo? A mi vutisi n'we?
Na vutisa but then loko ni vutisi va ri hayi phela mina ni na ni na operation le ku se ndla ngopfu ni vavisa operation. Mara hikokwalaho ka yini n'wini mi nga va seketeli? A ni vuhandzuri lebyiya swi nga endleka na n'wina kumbexana mi ri xiphemu xa byoho. Eya ni xiphemu xa byona mara eish swa ni swa ni affect swinene. So, hi, hi, hi hlamuseleni na, loko kha mi xava leyi, ku, ku, ku na nkarhi wa ku mi xewetana kumbe ku humelela yini loko mi ri kwini? Ha, ku na nkarhi wa mi xewetana, va tlhela va ku tela, va ku byela, ha, ku, ku, ku kahle ngopfu. Hi, hi nyikenyana ntokoto, ni vula ku loko mi fika ma xewetana, mi rhanga mi humesa mali, ku humelela yini so? Va, va, va mi khoma ma ka, ka ku vona, ku, ku, mi, mi swi endla ku fana swi, swi, swi endlisiwaka swona ku hala kaya?
Ha, swi hambananyana swo. Mm. Haa ma xewetana Ben loko u xeweta n'wi vutisa ku haa mali muni ta hambana nyana na tipurasi ta kona Ben. Ti tala ku famba famba vo mali muni so. Haa ku na fifty rand, hundred rand umm.
Hinkwaswo swi chipile haa so ri kasi ntsengo wa koho le hansi so. Eya haa yi sungula ka fifty rand.
Haa mara a mo ni vongo nyana.
Ha, i ntiyiso, ntiyiso wo helela, yi sungula ka fifty rand. Mm.
Mara vanhu va muxaka lowuya ma swi kota ku va ku va fikisa le muya va nga vuyi? Ni ri? Ni vula ku munhu wa muxaka lowuya loko mi ri busy na yena ka ka bindzu leriya, eh, va va swi kota ku fikelela lomu a hi nge kumbexana mi le ku fambeni, ma ma swi kota ku va fikisa na le Pitori la va faneke va ya va fika koho? Kumbe a va na mhaka ngopfu na swona as long as n'wina mi kota ku ti ntshunxa? A va hambana va n'wi kuma na n'wana hi kuma ku me i le ku swi laveni wa fika Pitori Yeah. loko ri i le ku swi laveni mm. Mm. va hambana u kuma ku me hi nkarhi walowo na hi swi se swi vete swi hlangana u kuma ku me i le ku swi laveni Mm. but van'wana u kuma ku ha ko wa lwa u kuma ku wa xinuna u lava ku tipfuna swi hela masiku Mm. mm.
So loko mi hetini va ku ku ku swa ko swi kotsa swa ku ni e e danki yi khensile a ni hi xitalo loko ku ri na ku cincana ni ku ci ku na ku ri na ku cincana ka bindzu ku na ku ha hi khensile mani hi khensile swa swa tala ku va kona kumbe munhu o ti humela a famba. Ya swa va swi va kona ngo ku a ni khensile a ri u ndlela ku u tlhela u vuya ende a u tlhela u vuya ka hina u ta xava kambe Mm.
No, mm. papa ni khayisa swinene va mi avela na mina ntokoto lowu mi nga hlangi mi ntokoto lowu mi nga na wona ni khayisa swinene xem so khayisa swinene heyi heyi a ah. hehla swi tivela ku yi va kasi ntsengo wa kona wu le hansi swona a ah, ma hleketa kumbexani ni mamukela ri perile
ae minjani hi tsakile n'wina ke

ya uh, kazi wa mhani leyi swa humelela swi le ku endlekeni vusiku na hlekani sweswi mm, swa ku swa endleka na swi tiva mara na ku twisisa hikokwalaho ka yini swi va tano timhaka loko ti ze ti va ti fika hi ndlela leyi um u kuma ku Ka hina vaxinuna, mi nga kuma ku mi tsandzeka ku ku va ku valavulisa vo vo ka vanhu vo tala vanhu va xinuna va chava ku valavulisa vavasati and then loko a languta vanhu lavaya va nge le ku xaviseni ka miri ndhawu liya i vanhu i ti po i timbhuri swinene Ende u va kuma ku, Heyi, loko no ya ndhawini liya yo fana na leyi, munhu wo, wo fana na luwa ni nga n'wi kuma. Se vo tala mi kuma ku timhaka to, a hi na ni le endlwini le, vanhu vo tala mi kuma ku ka vavasati rirhandzu u kuma ku a ra ha ri kona. So u kuma ku un'wana u ya wa a tlela hansi kumbe a tlela n'wansati a tlela na vana i yini swi swi endla ku swi n'wi komba ku a ya ka ndhawu leyi hi ku munhu wa xinuna a nga fani na munhu wa xisati munhu wa xisati wa kota ku tikhoma hambi makambeni u kuma ku va teka two months va nga vuyanga wa ti kota ku ku ti khoma mara munhu wa xinuna swa tsandza hambi ko va two weeks three weeks He mi ta yi dlayisa.
Mi ta yi dlayisa mara mara mi njhani mara makambeni. hi yona kazi wa mhani yaleyo Ah, mara no vula ku loko bela mazembisama yana vo three weeks va ta ku mara makambeni va ta ku hava ku munhu u nga tikhoma ti- Ei. Eh, makambeni a a heyi Ah, no mara ni mi khensile man ya yi yi yi tano kazi wa mhani ku ri mm, lexi A hi fa hi xi tlhogomela ngopfu ku tsundzuxa hina vavanuna. Ndhawu liya a yi kahle hi ku ku ta vanhu vo tala ende van'wana mi kuma ku u le ku zileni, u loveriwile hi n'wanuna kumbe loyi a xavisaka laha i munhu wa xisati u loveriwile a nge le ku zileni. Ende loko mina ni fika laya ni hlangana na yena, ma yi vona ku ni endla yini? Ni fika ni teka nduti luwa wa, wa n'wanuna luya, kumbe wa n'wansati luya, ni famba na wona. Hi laha u kuma ku se, eh, ni le ku vabyeni, a ni twisisi ku ni vabya yini, ku ri ni yo teka nduti luwa wa, wa mufi. Se ma yi vona ku yi khosa yini u kuma ku ma fa va nga tivi no mi dlayiwa hi yini ku ri timhaka to mi ngheni ka ndhawu leyi a wu fane u nga ngheniwi hi ku ndhawu liya khaziwa mhani ku va ku tele ku ri hlanganani mhani ku a mi tivani ku ri wena wo nghena u huma u nghena u huma ma yi vona. Hayi no ni mi khensile. Hi swona khaziwa mhani.
mara a ni tivi un'wana mingi so ni rhumela rungula la a ni tivi ku swi nga va swo swalana u ri na hi thirty rhandi a u ri na va thirty rhandi va kona and kiss yi hakeleriwa tlhelo bo tirisivata mi lava ku hakela mi hakela mi hakela mi hakela na kiss ai ai kona va leyi nhloko mhaka na yona yi tirha tin'wana timhaka Umm niri mhaka mhaka ya na gezi hambi na yona ya hlayeleriwa ku migezi ka ngani we u ta twa mani eh ka valava nga na ntokoto wa swona mara khesha swinene ku va ka mi avelana na hina eh mhaka leyi mm minjhani botrisi mati lexi endlaku hileswaku ya folola yini i ku halaya eeh ni fika ni n'wi byela ku ri ni lava xitayela xa njhani ivi a endla xona se then eeh ni tatisa mali for xitayela lexi ni nga n'wi kombela xona loko ku ve eeh ku xava hi fifty rand loko ni lava xitayela xin'wana ni ngetela hi fifty rand ivi ni xava hi hundred rand loko yi helerile okay ni xavisa na ti case na ti na switayela. eh eyi ta vuya loko swi ri tano mos eh wa ni vona n'wana mingiseri laha ku yena u ri yini eh la nga la nga ni rhumela la nga ni rhumela rungula rinene na eh na ku twa vona ku va ri yini heyi mm, okay eh va lo ni rhumela ntsena ku va va ni ni tiva ku hi swin'we na mamukela mi le moyeni ri tarhile Eeh ku tirhisi mati minjhani na. Hi tsake swinene n'wina ke? Haa hi tsakile ma. Umm. Vanhu lava hi vulavulaka hi vona sweswiwa Umm. va ti vitana ti social worker. Yeah. Ene i ti social worker. Umm. Mara ta ta ta ta ndlela nyana yin'wana. Umm. Lexi xi ndlaku ku vavanuna hi ya le. eh swi tele ngopfu eh mutirhisi mati eh a hi avelaneni na swona a hi hi hi pfuneni okay one mm la kaya la nwana va tshama va virini va mhani lawa va tshama va virini leswaku heyi i hoyi hoyi ma mm loko i ku kombela leswiwani va ta ku byela ku hayi ne hayi namuntlha mm, swa fika na kwalano e vana va ko e e vana va kona e njhani ya vuka se manje ni ndlisa ku yini ke wa ka aneta swona yi tikhoma yi tikhomela na madyambu mm. a he mana boy ndlana ni yini ni va ka next mm. so is a ni E buti ri sima da tshama loko hi ri vavanuna hi bula so ha vulavula hi swoho ku hayi ha mehe hi ndoda ni hlangana na leswi na leswi na leswi ku fana na vo vavasati va vulavulaka lowun'wana munghana a ku hayi mina hayi phela hi ndoda a hi yi halaniwani Bile loko ku ri laha a Pitori laniwani ku na ndhawu yin'wana va ri le Tivorosini. Yeah. A ku na wanuna loyi a nga ku tiveki e, e, e, eBoteresimati mi nga byeli munhu mavunwa. Mm. Ku un'wana na un'wana n'wanuna wa ku tiva Tivorosini. M- Mi vula kwihi?
A Pitori? Yes. Mi vula ka lava tshamaka kwele Pitori? A Mbulungofu na hina hi nga Polokwane ku mhani ku tivi. loko la lava tshumaku titoti okay ya ya n'wina mi nge mi kasi na n'we mi nga mi ku tiva mara mi nge mi nge vuli hayi joni shema handle ka le ka vo pitori ko le tivhoroseni na joni yona heyo xa hayi a hi swa mina leswiya ya hayi mm. le tivhoroseni n'wanuna un'wana na un'wana mi i hanya kwaleya ye ya havi la ku na problem a mi nga va dlayisa vanuna va va hayi a hi lexiwani e, e, e, e butirisimat a hi a hi nani a hi xihundla xa ku Vavanuna a va swi tivi. Ko va xihundla lexi hi xi khipaka hi xi khipela vavasati va hina. Mara, vavasati va vulavula timhaka ta xisati na vavanuna va vulavula swi tano. Ha tekana Muhaxi. E, ha tekana mi kuma ku hi tate taxi hi suka hi ya le. Ku ya ku hungasiweni.
Ku haya rona taxi. E, Phela vanhu lava i i business i business ra ro ka ri nga ri nawini mara i business ku mm. fana na n'we loko mi ye aka tax shop yo karhi va fika va mi xeweta va mi smayilela mm. mi swi twisisa ku hayi mehe laha business ra wena kahle ni nga vuya na mundzuku mm. na vo va hanyisa sweswi i business hi leswi vo va hanyaka hi swona
Mara ku va ku ri kahle ndhawu liya lera ra ku loko mu loko mu mi fika le mi mi kota ku chuza munhu loyi mi lavaku yena kumbe yalowo mi hlanganaku na yena mi vhe mi boheka ku xava ka yena. Hayi ku tirhisa mali no mi nge teki un'wana na un'wana mi yaloye a mi n'wi navela mi ku loyiwani wa so ni navela munhu wa so na so na so na so mi teka nkarhi mi langutisa yehe munhu yaloye mi kuma munhu wa n'wehe. mi ba misulamulomo mi vuya mi ya tshama futhi mi langutisa un'wana e ya a ni phela a ni swi pulaniwini ku na taxi leyi nga huma mm. ta swi tiva ku ha mina heyi ni lava four mm. ya mara four leyi aka munhu un'we a swi talangi ku yi nga huma sweswi loko i ri munhu wa kahle mavona mm, mara a hala na hala na hala na hala swi nga huma Mm. ya
Ka mi ri ndhawu leyi a mi ri le kwihi? a ti voroswini Oh, a divorosweni. a ti voroswini Mm. a nga kona wanuna loyi a nga ku tiviki Hey, I'm kwala kidding. pitori leswaku xilo lexiwani um botirisi mati Mm. ho chava hina hi ri vavanuna ku vulavula hi swona Mm. that's why mi kuma ku ndhawu ya kona laha hi hlanganaka kona hi hlangana swi hundlini swi tlha swi helela kwala mara i xilo lexi ndlekaku mara mara mi nga tsundzuxa yini va va ka mhani hi langute mhaka leyi bulaka yona namuntlha
va ka mhani lexi ni nga va tsundzuxaka xona i ku eh a va tshiki ku yi dzebela phela lexi ndlaku ku hetelela ku ndlaka swilo leswiwani va ka mhani

ma swi vona mm. thazela yi famba ma 1200 eish kumbe ku tlula ivini ya ene loko mi langutisa lanwani mina vana mina nsati hambi swi swa mutsuna ku mara hi nsati wa n'wina ni kwala ndzeka yindlu mm. so swi sweswe swi hetelela swi ndla ku a ni lava ku burisa swa ku a ni lava ku tshama foni ya me yi ni tshama ni lo khomelela lava va foni lani va ku nyika service ya kahle to tlha i vuya wehe swi helela kwalaya a ku cincaniwo tinambara a ku cincaniwo tinambara no string attached wa wa wa dya loko heta ku dya yi xurha wa muka ya kaya foni ya we ya ha tshama kwalaya va pfa va teka vana va tlanga swikupa a ku na problem ku na loyi a nga ku foni lava ku yini yini so lavona i ta lava ku endla follow up ya khavela Phela n'hweti se yi herile, khavhela yi ndlisa ku yini? Ma swi vona ku mi boheka ku tshama mi ri ku tsutsumeni? So hi ya ka ti-social worker ke. Eya, va hi khansela na hina hi fana na van'wana. Loko ni vuyela ni va na na mehe ni tsakile ku va te heyi vo va karhele, a na ha ri na mhaka na swona. Mi khanseriwile? Ya, ni khanseriwile hala ni va ni ti huwela na vana. Eh. Eh.
hayi papa yi khensa swinene na hi swona khensa swinene yi ba mandla yi tlhela hi vuyelela na amukela n'wana mingiseri la a wu xel eh a va ha ri kona mingiseri ni rhumele rungula laha ri pere liboto ri simati eh swi so ku gangisa wansati ta vuya ene no jola swa durha se loko wo langa ku fana se se le wo langa ku fana na timpahla wa vutisa ku i mali muni a ku i fifty rand Hi Tuesday na hi Wednesday wa ri kuma phasela hi thirty rhandi u ti va ri wa ri kuma phasela hi thirty rhandi ivi swinyamalala swin'wana ivi u tintswontswela ene ku na tinxaka hinkwato hambi xilenda hambi xidudla big mama wo langa i joe man gwinyani la ka Mbhedle e kaya ra tikereke. Hoo, va va ri kona ku hambana-hambana ka vona, he, lava miri yo ringanela, um, lava swidudla, lava swilenda, um, se munhu a khethile-khethile, um. mm. okay eh nkarhi wa ku va se ni tlanga ti-voice notes u suka ka vayingiseri la eh ni ta kota ku ya mahlweni ni teka tinqingho ta muyingiseri o oh one five two nine seven one eight double five se mi swi twini ku se hi tivile na mhaka yin'wana ya la pitori na mintsengo se hi twile munghana lonene fm ka munghana lonene mi nga pfumari nchumu munghana lonene makomba ndlela makomba ndlela kongomela yi ku tisela tinhlokomhaka leti nga ta tlhontlha miehleketo ya wena kongomela na n'wana n'wa jini Tihlanganisi na hina eka WhatsApp. 071 265 9860.
evan'wani mingisani rhumela rungula lava ku yi ta hamba hi ala loko vavanuna va ya hungasa hala pitori um sorry ka mhani ka um ri pera le muhaxi Ripirele Mohaxi mi hlangana na n'wana mhani Emma ka Mapuve. Vanhu lava vo xavisa va solver swi swo tala a ni ho hambana mavokweni a ku na mali ya airtime a ku na mali ya misisi a ku na mali ya leswo tola xikandzeni ntsena u ri na 50 rand u hanya futhe loko va la ta chayisa i 30 rand. Mm. Oh, swi machipelo lama ma ya hi nkarhi. Eh. Mm. I van'wana mingisela ku lowu nongonoko u fanele hi kombela u ngeteriwa nkarhi wo hela hi 2. Hayi hayi mara hi Clive. Hayi Clive eh WhatsApp wena nga ku ni hlayi nyana hi xihoxo nyana. Eh yin'wana mungisela ku hayi kwala tivorosweni muhaxi. um okay um ivi n'wana mingisi ra ku mm, ingaku hi le xikolweni um ku tele vona ntsene van'wani va mi hlanganisa apatwini mm. e vanhu va na mitokoto ya ku hambanahambana xe um